hlekana mixero mukana lona fm na ku hlanganisa ku ranga extra station xi ri kona kona ku ya afrika wa vulavula ka mukana lona fm makomba ndlela ni lava hi bulanyana ka ntsongo namuntlha hi languta ka timhaka ta load shedding kahle kahle load shedding hi ku tiva na ku vona ka wehe eh, i xiyimo lexi hi nga ta humake nakona loko ku ve hi ta huma loko ku endleke yini endzhaku ka leswi khume n'we timinete ntsena ku bila wara ya khume eh, mbirhi ka munghana lona ni fm makomba ndlela ni lava hi bulanyana ka ntsongo namuntlha eh hi timhaka leti ta ti hi nga langutana na tona tanihi tiko le ka stage two charlotte shading sweswi eh leswi nga hetelela swi tisa swivulavula swo tala swinene eh xivutiso i ku kahle kahle eh hi ta huma njhani laha na ku i va mani kasi lava va byalaka vutihlamuleri loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku um ku na vanhu vo tala lava eh, timhaka ta vukona bya load shedding byi va kumaka ha koho se ni lava ku ta twa kwa wehe muyingiseri wa mehe ku wehe laha u nga koho um eh, load shedding yi ku khumba njhani ku na vanhu va heleriwaka hi mintirho hikokwalaho ka timhaka ta vukona bya load shedding se xivutiso hi ku loko se xiyimo xi te tani um hi hi huma njhani ka xiyimo xa muxako walowo ke kambe ke ku tlhela ku va ku ri na switshembiso leswi hi va ku hi swi twile kusuka ka varhangeri eh va vulavula eh hi timhaka ta eh ti- ta load shedding twana president loko va kha va vulavula hi timhaka ta load shedding ku va te
From they have given us the assurance that from the 17th of December right through to the 13th of January, we should not be in a position to have any form of load shedding. They have given us the assurance that from the 17th of December right through to the 13th of January, we should not be in a position to have any form of load shedding. Mm.
va ri va ka escom va va tshembise ku ku fika hi siku ra vukhumenharhu ra n'hweti leyi hi nge pfuki hi ve na um endlelo ro karhi ra timhaka ta load shedding um a hi khale ngopfu vhiki reri musumbunuku walowu va ka escom va ya ku hi byela ku va nghenise um timhaka ta ta unit yin'wana ya khusile a va ha ku vula sweswo tolo ni voni va ka va humesa hungu rin'wana va kombisa timhaka ta ku khubet leya yi ri humini mi ta tsundzuka ku it's a nuclear eh, power station leya yi kha yi rifiriwa yi tshamisekile swi ve ri va ku kamberiwa ka yona ku fambe kahle kambe president va hi byele leswiya namuntlha hi le ka stage two loko hi ya ku tleleni hi ta va hi ri ka three antivi u ri hi le ka 0860002543 matsalwa ni general wa eh, anc tatana fikile mbalula yena u te
that has been done, where I'm seated from the work that has been done. Uh,

Where I'm seated from the work.
yi gayeleni ni ta twa hi n'wina ka 0860 002543 a ni ta ka risimu leri a ri ri twala risimu leri nga ri rona leri um ri nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku hi nga ya mahlweni hi ri yingisela mi yingisela me ni khomeli um ta vulavula na lava va lulamisaka toho tinsimu letiwani va hi byela ku um va nga ri lulamisa njhani risimu leriwani eh hi ndlela yoyeleyo loko ha ha ndla sweswo a hi tweneni leri leri ha leri na tshemba leri ku hi famba kahle twana ringo matlengos baleka
national yini ku mavhiki manharhi ri hava loku stadium mara loko hi sungula hi nkarhi lowu hi laha fa va hi timela timela koho ku ri na lava va ku nwa switsotsi va nga ha yi tithavhene ku na ku tshama kaya mara sweswi u nga sunguli vana fa va exikolweni se va sungula loko swi hi mhaka yini hikokwalaho ka yini a ni mi ngo va va kha va nyika swivangelo leswi swi hi nghenisaka ka load shedding a budpet leswi a sweswi ko ko ku tumbela ntiho mara wo ntiho u tumbela ri ntiho a ntiyiso sweswi budpet a ni yimi na swona me load shedding yi nga hela mara vona ku va va herisa vo nga swi lavi freaking plan kambe loko va nga swi lavi swi swi va swi ri njhani hi ku sweswi ma swi twa un'wana mingiseri wa ha ku huma laha ku ha swantswa hi cinca lava va hi fumaka se swi vula ku ku loko loko ku ve swo ndliwa hikokwalaho ka yini va nga handli ku va kota ku tisirhelela ku va nga va nga cinciwi tanihi mfumo um eh, butpet loyi langutini laha ka mfumo wa hina lowu nga kolo na mehe wa mehe lowu ni nga na wona ku va hi cinca eh, vandla a swi pfuni nchumu anc swi tiva ku fe yindla yini yo u nga swi lavi ku endla hi leswi mi ni vonaka swona to nebucale e se loko yi nga loko yi nga swi lavi ku swi endla swi vula ku ya cinciwa a ni ngo a yi swi lavi ku endla leswi swi nga ta phela vanhu va le ku heleriweni hi mintirho sweswi ni vulavulaka hikokwalaho ka ku pfumaleka ka gezi tikhampani ti le ku pfaleni hi ku pfumaleka ka gezi hayi ntiyiso butbet eyi vana a swi tivi nami mfumo lowa hina butbet u lava hina ha mo hi twa van'wana butbet 0860 002 543 nongonoko ya afrika wa vulavula enhlekani aye aye votisati mpfukile papa hi pfukile hi ngo vona pfukile na lembe lerintshwa lembe leri tshwanele ka n'wina a khensa swinene papa e i chawuke phalavuro a ni lava ku khumba leya gezi leyi e mfumo wa hina loko hi vhota hi 1994 ni vhotile na mina ni tsundzuka ni vhotele na ti-e agiyani eh a hi tikomba hi ri na nkhinkhi wa ku lava ku endla ku swilo swi humelela a ku tirhiwini ku nga tirhiwa koho eh ku fika sweswiwani a loko ni langutisa na nkhinkhi wa ku lava ku endla ku swilo swi humelela a ku tirhiwini ku nga tirhiwa koho eh ku fika sweswiwani a loko ni langutisa hi le ku tsandzekeni mfumo wa hina wa ANC wu le ku tsandzekeni so mina hi mavonelo ya mina kambe kambe hikokwalaho ka yini wa hi sunguriseni laha hikokwalaho ka yini mi ku mfumo wa hina wa anc vanhu lava nga ka mfumo i va anc ntsena
um lowu nga rhangela mahlweni phati leyi nga rhanga mahlweni i anc so tiphati letin'wani ti koho ku pfuneta ku mfumo wu ya mahlweni mara anc hi yoho leyi yi nga rhangela tiko okay
so mavonelo ya mina hayi ku le ku tsandzekiweni mm. because loko vanhu va byeriwa ku um eh, sweswiwani ku ta va na leswi na leswi na leswi vanhu lava va pfumalaka va yingisela ngopfu ene timhaka va tshama na tona loko va byeriwa ku hi byeriwa ku sweswiwani load shedding yi ta fika makumu ku ta va so na so hi tshembini hinkwenu hi tlhe hi tsaka ene khisimusi na new year swi biwe kahle a ku layithini mara neti yi sungula ku ti-two swilo hinkwaswo swi cinca swi vuyela ka leswiya a hi hluphekisa swoho le ndzhaku masiku xindzhaku so mina hi ku ya hi mina hi mavonelo ya mina ha mfumo a wu fanekele wu cinca hi nyika party yin'wani mina ni member ra anc hi nyika yin'wani party hi vona ku yi ta swi kota ku yisa mahlweni na a ni loko i swi vona ku va ku tsandza ho va landzelela hi le ndzhaku i folowa layeni loko loko n'wina mi ku mi xirho xa anc kambe mi nyika yin'wani party loko mi ku nyika yin'wani party a mi lava ku nyika yini Eh mina ni mchangani ni munhu wa ntima ni nge pfumeli ku ri ni nyika valungu mara ni nga pfumela ku ri a ku ngheni yin'wani party as long yi rhangele hi vanhu va ntima hambiloko nghena beni mahingana nga va right hi leswi mina ni vonaka swona inkomo 0860002543 ve ri va vona sweswiya mavonelo ya un'wana na un'wana i mavonelo ya un'wana na un'wana un'wana muyingiseleriwe nhleka e minjhani buta buta mina hi pfukeli n'wina minjhani hayi kona a khensa papa e mhaka leya gezi leyiwani mm. hambileswi ra ha ku fambaka sweswinyana hi hi twelve hundred na hina
loko ri fambe hi twelve swi vula ku a mi le gauteng ya hi le gauteng
na khensa okay um ya lava president na matsalweni wa vona mina a ni va blame ku a ni va teka exitsundzuxo ka vanhu van'wana mm. e leswi swi swi swi swi swi ni karhataku nyana i ku mhaka ya gezi exi ni vona gezi yi ri business ma yi vona mm. se business i swilo leswi swi fanele swi endla mali tikweni mm. ya mitilo yo tala leyi yo ka yi nga hakelaka na tifeme to tala to ka ti nga hakeleki gezi a ku fanele ku tekiwa emagoza ya serious ku va hakela gezi loko va hakela gezi hi ndlela yaleyo hi ku ta kota ku ku va ku ri na switichi swo talo leswi nga ta akiwa hi mali yaleyi yi- va- va- va- yi collectiwaka Mm. eh na vanhu vo tala ke youth leyi nga hava mintirho leyi ta kota ku kuma mintirho Mm. se problem nga ku kwala ka ka mfumo wa hina lowani a a wu fanele wu ta na na ndlela yin'wani yo vanhu a va hakeli gezi leri va ri tirhisaka hi ku mi ta kuma ku van'wani vanhu emitini va le ku hakeleteleni swi vava ngopfu loko i kuma ku i ya twa ku van'wana a va le ku hakeleni mara u kha u hakela na vito ra ka roke mm. se loko ku ri ku hinkwenu a hi hakela lava exemptiwa ku va exemptiwa mara hi mi kuma ku um va kota ku va escom va endla mali loko va endla mali va kota ku va supplya gezi ra enough a ka na switichi swin'wana leswi nga ta pfuna laha tikweni mm. ya ni vona nga ku a swi ta antswanyana a swi ta hungutana mhaka ya gezi i ncini xi tsanisaka ku hinkwerhu hi nga hakeli hinkwerhu eh a mina ni nge blame munhu ku munhu vhele munhu i hi ndlela hi yena mara ni ni lava blema i kwala ka ka mfumo kwa mhm. hi ku loko ku ri ku vo kota ku la ku landzelerisa ku hi va va nga hakeleki va famba va timetela hi va va ta hakela vanhu va a va swi lava ku tshama xinyameni mm. mara loko ni bridgile so ku nga ti munhu ku nga cheki munhu swi tshama malembe na malembe ni bridgile or ni to tshama ni bridgile hi ndlela leyo so mfumo wu a wu fanele wu tsana tindlela ta straight ta ku munhu la a bridjaku va n'wi sala ndzhaku munhu la nga bridja ku fika khale hambiloko ku ri ku va penalize ngopfu hi ndlela yeleyo mara hi ku ya mahlweni vanhu a va fanele va hakela gezi then a hi ta a hi ta wisa mhaka leya load shedding leyiwani hi ku vona ka mina se se lava a va fanele va landzelela mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi ndlaku va nga ri ku landzeleleni va nga tikombi va ri na ku tsakela ku landzelela
eh ni vona nga ku a ku na nawu wa kahle lowu nga vekiwa hi mfumo ku eh a a- a- a ku landzeleriwa vanhu valavo loko wa wu ri kona kuma ku va thorile va thole n'wina botet ku hi n'we mi fanele mi landzelerisa and then va mi nyike target ya ku eh hi n'hweti leyiwani mi fanele mi va mi kume vanhu va ringana vo five hundred a ve se eh, ku a ku na vanhu va laha va nga mi nga va kuma kumbexani ma swi vona a ni mi nga famba mi kuma ku mi tekanyana twenty rand kun'wana mi tekanyana fifty rand kun'wana so loko ri ku moya mi mi mi ndla hi ndlela yaleyo va mi cince va thola van'wana ku na vanhu vo tala va lava ku mintirhani va nga va endlaka hi ku hetiseka mm. se hi ku vona ka mina ah, loko swo va swi ri hi ndlela yaleyo hi nga hi nga ta eyi mhaka ya load shedding ya vava swinene na mete uri pati na khensa mbatete tatsi wa mina poto wa mina 0860002543 hi le ku fambeni kahle ngopfu un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani leswo mboti na lembe lerintshwa lembe lerintshwa ni ri ka n'wina a khensa ni vona nitwa moya ya kona kumbe marito ma kona a ma tsakangi ngopfu ku lembe lerintshwa mara ha impela hi rona ma kasi vanhu a hi fane hi tsaka ku i lembe leriya vanhu va ku tala a va kha va ri va ri vitana ku ri hatla ri fika ri na ti-elections ephakati ka rona um va kha va ku hayi no ku fane ku va na ku cinca ku fane ku va na ku cinca so mina khensa hi ku se ri fikile muhaxi a ku na munhu na un'we loyi a tlangelaka leswi hi swi vulaka ku tsematsemiwa ka gezi hi ku hi ku siyerisana ka swona leswi vuriwaka load shedding hi ku swona hi swoxe swi na leswi hi xinghezi va swi vula ku ti-far reaching applications swin'wana swa kona mi swi hlamuserile ku vanhu va le ku lahlekeriweni hi mintirho ka tindhawu ta ku hambanana leswi swi vangiwaka hi timhaka ta ku um production ka tikhampani kumbe tifeme teto yi kumeka yi ri compromised yi hunguteka swi endla leswaku vanhu va lahlekeriwa hi mintirho kumbe va hunguteriwa miholo ya vona sweswo sweswo muhasi mi tlange ti-clip timbirhi ta president yin'we ya president ramaphosa yin'we ya s g ya vandla leri mina ni welaka ka rona african national congress ku na muyingiseri van'wani va mi tsakise swinene va ku va ringeta ku kombisa ku lexi xi nga endla leswaku eh, ti-character tetimbirhi ti vula leswi ti nga swi vula mi tlanga ti-clip ta kona i timhaka ta ku va kuma leswi hi swi vulaka ti-report leti vona loko va ya ka ka ka media ku nga n'wina va kumeka va vulavula na n'wina va vulavula leswi va nga swi twa ka lava va nga reliable va tirhaka swona laha ni nga veka nhloko ya minister Ramokgopa a nkambaneni so vanhu hi nga vuli ku president kumbe s g va vulavula mavunwa a va vulavuli mavunwa va vulavula leswi va nga byeriwa swona hi vanhu lava va tirhanaka na swona siku leri ngo va siku so a hi lulamiseni na le ka yaleyo loko munhu a nga a lava ku vhota african national congress africa dzonga section number nineteen ya pfumela ku a vhotela vandla leri a lavaka ku vhotela rona a hi timhaka ta vupresident kumbe s g va vulavula mavunwa muhaxi kambe kambe kambe loko ku ve va vulavurili va vulavula sweswo ku ya hi swiviko leswi va nga nyikiwa swona hikokwalaho ka yini ku fika namuntlha namuntlha sweswi ku nga ra vunharhu va nga vulavuli ku ya hi xiviko lexi va nga nyikiwa xona xa ku ti-13 xikombiso a ta ha fikangi hi mhaka ya swivangelo leswi yes
kwalano a ni nge a ni mbhoni ya swona a ni swi tivi ku why va nga swi vulangi leswi mi swi vutisaka n'we muhaxi hi mhaka ku loyi a fanelaka ku va nyiketa ti-report-a teto timelessly or continuously i minister um eh, eh, eh, ramokgopa na board ya escom hi vona va nga responsible ku kumeka va kha va updata vurhangeri hi hala ka xipolitiki ku loko va vulavula na tiko va kumeka va vulavula swilo leswi swi nga na substance swi tshembekaka swi nga na ntiyiso phakati ka swona so a na tshikelela yaleyo n'wamuhaxi a hi a hi ni khani ya ku heteni a hi yeni laha ka ti-factors phela swi na swi na swivangelo swivangelonkulu a mi hamba mi swi vula kwala moyeni ku hi fike njhani hi fike njhani na kwala ku na ku na hi fike njhani leyi nga kona leyi hinkwenu ha swi tiva va ku tala va hina ku ha swi tiva ku load shedding swin'wana swa swivangelo leswi endlaka ku yi va kona ku na illegal connection ya xiyimo xa le henhla na le ka switandi sweswi hi tshamaka ka swona vanhu va va bridge magezi vanhu ku xaviwa gezi leriya ra tiyuniti letiya ta ku tala hi mali leyitsongo ha swi tiva swi sweswo ku le ku yivoni ka gezi so mara hi ndli nga ku swilo hinkwaswo hi fanele hi kombetela african national congress it's okay it's okay hi nga yi kombetela a yi kombeteriwi hi ku yo yi nga ku rhangeleni ivi ku tlhe ku langutiwa ku kumbexani loko a vo tanihi lava va nga le ku yi rhangeleni vo yima va ku sweswiwani um n'wina mi nga yi mi nga mi nge mi nga hakeli ku gezi hi ta ndla leswi n'wina mi nga mi mi mi mi mi nga mi mi mi mi onha ku nhundzu hi ta ndla leswi ku tlula ku mi nga mi nge mi nga hakeli ku gezi hi ta ndla leswi n'wina mi nga mi mi mi mi mi nga mi mi mi mi onha ku nhundzu hi ta ndla leswi ku tlula ku swi ya swi tikomba sweswiwani ku na vanhu va nge le ku rivaleriweni eh swikweleti timasipala va ku ha masipala leyiwani ya kolota eh swi ta lava yi yi yi, yi rivaleriwa swikweleti xa ka escom yi rivaleriwa hi yini hi ku yi sungule ka noto yes true eh system na both part ya ka escom loko mina ni yi langutini i timhaka ta ku yi na leswi hi swi vulaka ti yi na yi na timbhovombhovo kumbe ti-loopholes hi swo swi swin'wanevo internally swi kumeka ku swi hi fikisa laha hi nga kona from their side hi hi yona mhaka loko mi ve mi veka hi ndlela leyi mi yi vekisaka swona na yona escom they have got to blame themselves hi mhaka ku system ya vona ku le ku yiveteriweni ka magezi ku le ku koneketiweni ka magezi mahala kwale ka tiofisi ta vona ka ka ka ka system ta vona a va swi voni sweswo hi ku loko a a vo swi vona and then they have to act upon it a hi ta vona swin'wana swi hunguteka a hi ta kuma yi ri productive na escom yi hlengeleta mali hi ndlela leyi yi kumekaka yi fanele yi hlengeleta ha yona n'we muhaxi ene loko ni kha ni hetelela muhaxi a ni a ni yimi na yona load shedding mara ka tiko ka matiko lamanharhu ni nga ta ma hlaya laha ku tshame ku va na eh, leswi vuriwaka eh, eh, energy collapse hayi load shedding collapse swin'we gezi ri wa va nga swi tivi ku ta vuya rini i tiko ra nigeria ni le ghana matiko malama ni vula hi la afrika matiko malama n'we mahaxi they are stable democracies aka tikokulu ra afrika ri win gezi so ku kumeka e, gezi riwa hi nga swi tivi ku ri ta heta vhiki ri nga vuyangi kumbe ri ta heta mavhiki mambirhi na ku gezi ri tsemiwa va ku ri famba tiawara timbirhi hi ku siyerisana mina a ni ta na nghaxa vumbirhi laha ri fambaka hi ku siyerisana na na na vubihi bya swona mara ni ta ni ta ku ku ku swi antswa ku tlula loko gezi ro kumeka ri hodzoka ri wela hansi hi nga swi tivi ku ri ta vuya rini swi nga va swi swi nga va swi ri kahle kambe swi nge vi kahle loko hi kha hi languta lomu hi sukaka kona ku hi 2008 ku ya ndzhaku a swi nga ndleki sweswo swi vula ku un'wana i tlele ntirhweni se loko un'wana a tlele ntirhweni lava va nga tlela va ri ntirhweni va fanele va byala vutihlamuleri kambe hambi swi ri tani khenseni nkarhi wa n'wina bota hi ximali bot inkomo 0860002543 eh wawona loko ku na ti-benchmark tin'wana hi nga ti tirhisaka hi ku ha ku fana na loko eh, eh kambe laha hi suka ka xilevhele yin'wana leyi hi ngo wisiwa va hi langutile a nga ku nga tirhisiwi gezi ku siyerisana hi mhaka kun'wana a ri ku tirheni kambe ivi loko se un'wana a fika tlela ntirhweni se hi sungula ku tirhisa gezi ku siyerisana se hi nge pfuki hi swi bele mavoko swo swoleswo 0860 002 543 ta vuya hi sa mahlweni teka riqingho rero ndaka leswi
munghana lonene fm u ku navelela minkateko eka lembe leri xewani hi mina khansela thandizitha meyara wa greater yan masipala ndzi rhandza ku teka nkarhi lowu ndzi mi navelela lembe lerintshwa lero xona ti hlayiseni mi hambana na migingiriko hinkwayo leyi nga hoxaka vutomi bya n'wina ekhombyeni lowu i nkarhi wa kahle ku hlanganisa mindyangu maxaka na vanghana hi ku angarhela a hi tiphineni kahle hi nga teki switsotsi hi tlhela hi chayela swi na khombo swinene vafambi va milenge na n'wina ndzi mi tsundzuxa leswaku mi halahala mi nga si tsemakanya magondzo mi xiyaxiya loko mi tsemakanya kondza hi ya hi ya hlangana

pfukile a khensa a ni lavi ku ta khomenda ka yole ya gezi e me ni tshama la ivory la hi chele hi transform hi ti-twenty ka july last year va ku va ta hi lunghisela va ta hi lunghisela na sweswi a va swi lunghisa mara hi hlamarisa lava nga la ndzhaku ka hina muzavalazo vona va escom vatirhi va kona va va tisela ti-transform va endla mali hi toho loko va va kokela gezi va n'wana n'wana hakela seven hundred and fifty ku na lava kolekaka timali va nyika vona va escom transform yi nga yi nga va tshwela namuntlha na madyambu ku nghena yin'wana mara hina hi nga nawini se se se mi hehla ku yini mi hehla ku ku na vanhu va nga pfula va nga pfula va nga ti pfulela escom ya vona kwala ndzhaku ka le ivory va va layita na sweswi gezi va na yona mara hina kusukela hi july last year na gezi hi kola kusuhi na vona kambe mi endle yini a ti-trans- a- a- ixu, a xikolo nga ta swi hi ta endla yini a ti-transform maphorisa matili ma ta lava va tikuma va tikhelela mikukwini ku endla khwela tintambu ti teka ndzilo le henhla se swin'wana leswo a ti-transform leti va tikumaka escom loko yo tshwa sweswi madyambu va faka yin'wana

eh kolomu tirhun'wini leti eh, ni fika ni kuma ku van'wani va ndle swe swo bridge gezi eh ku tlha ku tshama na vatirhi va ka Eskom se mina hoko i ta mangala n'we eh i ta mangala n'we loko mi ndla leswi mata ku nteke luya wa luya wa ka wa mutirhi i yo rhula 0860002543 loko ri ku afrika wa vulavula ka munghana lona na fm makomba ndlela un'wana mi yingiseri lowu nhlekani ha ni nge vuli ku lembe lerintshwa hi already mi nghene khale mi ta ni byela ku i matimu e hayi mpela mati a se hayi makumu se a hi fambini ma swi fana loko mi kha mi vulavula xivulwa loko n'wana a vurile leswaku ri nga ha vuli swo hi ku se hi swi twile ku i vuri la byeriwa pet khalanga mm. eyi um ma vona ku na timhaka ta ku tumbela ni tshama ni vula minkarhi yo tala tala mi vulavula na nongonoko n'wana wo ni tsakisa swinene wa ku teka na wu veka mavokweni ya wena mm. timhaka ta ku tumbela xibamu lexikulu hi ribyasi swi na nghozi mm. xa vumbirhi ku rhandza ngopfu xilo a ni ala hi swi rhandzeni kambe hi languta loko hi karhi hi swi rhandza hi swi lololo hi swi loloxa swilo leswi hi swi rhandzaka mm. an an an kala an kaneta na n'wana mhani khosa lava ha ku humaka va tirha ku na lava va rhandzaka eh leswi va swi rhandzaka swinene eh, eh, eh, hi ririmi ra vadivanhlava va loyal um mina malembe ku ndhaku ndzi ni hlangana na n'wina moyeni mi mi vula hi ririmi ra vadyihlampfi n'wina bali malembe ndhaku le ma ha ku sungula ku ta ka afrika wa vulavula mu ka mina ni tlhe ni swi gayela ni kuma ku mi vulavula ntiyiso loko ni yimelela nkulukumba jacob zuma mu ku ni nga misi lidivani mm. se a no rhandza swilo nkarhi wo wolowo se ni te ni ta swi kuma swin'wana ku hayi a mi tiyisile ni nga mi silidi vanhu no fane ni nyika vonele tanihi nongonoko nge vonele ri kahle ra wena mm. mhaka ya escom leswi nhlokomhaka yi vulaka swona presidente wa hina kumbe ni vona
moya ya kona kumbe marito ma kona a ma tsakanga ngopfu ku lembe lerintshwa mara hi mpela hi rona ma kasi vanhu a hi fane hi tsaka ku i lembe leriya vanhu va ku tala a va kha va ri va ri vitana ku ri hatla ri fika ri na ti-elections ephakathi ka rona um va kha va ku hayi no ku fanele ku va na ku cinca ku fanele ku va na ku cinca so mina khensa hi ku se ri fikile muhaxi a ku na munhu na un'we loyi a tlangelaka leswi hi swi vulaka ku tsematsemiwa ka gezi hi ku hi ku siyerisana ka swona leswi vuriwaka load shedding loko a to swi endla mina ni nga sere ramaphosa matamela ni ta n'wi khoma hi voko hi nexe ni n'wi yisa maphoriseni swi ya ndleka a va n'wi khomanga sweswi ni tlange clib yi vonavona ku swilo swa load shedding hi to swi kumbetela ku ri ntsheketo ku ya fika ti-thirteen hi leyi yi vuyile kusuka tolo ni karhi ndzi hlamusela na vayingiseri va le ku heleleni hi ntirho ko va na laha vuyeriwaka hi ku famba ka load shedding swi na ku ta vula tiko leri mpela ha ri tsemelela hi xihloko hi xiphemu phemu ni hetelela hi ku vula leswi matsalani matsalani hi n'wi vitana munhu loyi a nga ndlhondlondlhondlo ya vandla ro karhi ya nga khoma mahungu hinkwawo mhm. yena ku hayi lo trading lo mi byela hinkwako la tikweni ka nine provinces swi ta swilo swa tolo na tolo na tolo wa haseni mm. Se vanhu lavawani loko va vula leswi a ni kanetanga va khosa n'wana mhani hi languta ku swi vule hi mani hi teka leswi swi nga vuriwa hi munhu wo karhi mm. swi kha swi hi tlherisela na ku pet khalanga pelu ka mithombeni swi ri ko va na kun'wana va dhinta ku koho ku nga na batheni va ndla hi vomi ku la ku vuyeriwa ku pumpa ku koho ku nge heli ku hikokwalaho ka yini swi vuriwa ku hi lava ku mi yi va ni mi dyondzisa leswi va yingiseri um eh, we mi yingiseri u yi nga ta yi bela riqingho ka afrika wa vulavula nkarhi lowu wu na nkoka ngopfu 10 pass 20 pass 22 10 2 ne nkarhi yeleyo yi tekele enhlokweni loko u ze ku khume timinete ku beyile awara makumembirhi ha um makumembirhi ku nga se ba na khume ku nga se ba Mi karhele ya mune, swi tiveni ku ka xiyanimoya ku va ku kha ku xavisiwa se loko mo tshika mi ri mi ri ve na nkateko mi nghene moyeni mi kha mi vulavula swi tiveni ku loko yi fika kwalaya mi fanele mi va mi hetile a ni ka ni mi twa mi kha mi vula hundred mi ku hayi no hetisela so loko ni ze ni sungula ku pfumelela hi xi radio a ni ma swi tiva ku a swi pfumeleriwi ku munhu a vulavula ku um Mm, mm. loko ni nga ni pfumelela ni va nga ni mi byela ku heyi nkarhi luwa wa n'wehe se wa hee lowu eh hi ta dyondza hi ta dyondza hi famba na xo xicinani lexi ni hlekani eh loyi un'wana mi yingiseli fambile 0860002543 un'wana hi loyi ni hlekani Hi, Mjana. papa hi pfukile n'wina minjhani hayi eh, a ni swi tivi ku endleke yini laha kambe ke u nga kandziyisa na rito ka 0860 ka 065 744 3911 eh, hi ndlela yaleyo ta kota ku va hi twa ku n'wangu wa wena wu ri yini eh, eh, hi ndlela yaleyo kandziyisa rito kumbe u yi bela riqingho ka 0860 002543 kandziyisa rito ka 065 744 3911

ni kombela mi tlanga record ya papa lavaya vo xigolonyani xi koka timbhongolo un'wana mi yingiserile ni hleka Thebo papa minjhani hi pfukile mikoyi papa
gezi ku na swin'wana thevo leswiya swo hi president president lexi xi vonaka a nga swi koti ku landzelerisa swilo swa yena no hlongola lava vatirhi lama nga hansi ka yena for example thevoni e eh, huma ni patu leriwani loko mi ya dzanini laha ka ka rikhanyana gezi a ri fambi ve ri ra mani ve ri ra rikhanyana vona ni mindyangu leyi nga tsarisa swona laha ka rikhanyani gezi total a ri fambi why va tsandzeka ku leseni va vusixiwu pulukwani va fika volovolo va khoma va mangweni va xava that transform liya yi yi yi yi yi hi nyika gezi swi ta ndza ku ku na gezi leri ka kanyana a Me- ri me fani. vula me vula ku va tindlela gezi ra vona Eh, gezi ri rave ra ka ri kanyana leri nga ra ka ri kanyana i ri kuma kwi N- ah, eh, mina ni vutisa n'wina ni ri va ri va endla gezi va tindlela gezi ra vona na bolo yi xava gezi ri ya ka ka ka ka escom transformer liya hinkwayo tekani mindyangu leyi na e-e phela tra- masita ku trans- transformer yindli gezi baba
na swi tiva eyi se
yi lo tshikiwa ku ka ku nga ndliwi nchumu hi swona swi za swi duma ku fana na sweswi xikombiso swi dumile ku a soweto vana va hakeli gezi hambiloko ku ri ku a hi ntiyiso kambe swi dumise sweswo e a ni loko munhu la tirha ku tlilina ka munghana lonene um hi nga tala ku n'wi vitana ku i muhaxi loko a kha hindza loko a mbale xikipa xa munghana lonene e twa ga muhashi na yeluya se nako ku na matirhelo ya kona is true a soweto loko ri mpela mitshame mi ya soweto kumbe alexander yi mane mi nyita hele alexander mina xikombiso loko ri mitshame mi nghena xitla n'wina mi tshame mi nghena a ku na patu loko loko movha wu fika wu nghena wu yima so hambi i ri wehe i lo tiyela swo swo ya njhenjhe i nge humi eyi loko hi vulavula ntiyiso lowu nga helela se xivutiso ku ta va ku hi fike hi- hi- hi- hi- a ku lo suka xitswetla ku nga vi na patu hi fike njhani ku kuze ku pfumeleriwa ku ku nga vi na patu hambi ku ri clip town loko mo ya clip town um va leswi va ri kokisaka swo gezi va tlhela va ri koka hi ndlela leya ya ku swi difaya leswi hi nga swi tolovela swa gezi swa ku ku ta va na tintambu tinharhu va ri koka hi ntambu yin'we ma vo laha hi nga fikisa swona hi leswi i ku loko mi ku mi ya ku khomeni kumbe lava law enforcement va ku va ya va khoma luya hi ku luya ebrijele vanhu va twenty ku sungula vaakatiko va yima va ku heyi um eh, yimani mi nge n'wi khomi um se i tipolitiki a nga ha la khomiwa munhu i tipolitiki se hi swona swi endlaka ku va ku ri na lawlessness loko namuntlha ho susa tivhena hi ku famba ni swipyeta mi ya khoma vanhu lava birijelaka vanhu gezi ku ta yima vaakatiko ku ta tivhene ta ta one thousand ku yima vaakatiko va five thousand a ku nga zi ku yima vaakatiko ku ta ku ta rhanga mavandla ya tipolitiki sweswi mi nge i tipolitiki ni mi twile papa yimani kuma mahungu ni khensini ma va tiva van'wani va vulavurini kwala va a hi nyikeni nqambi mi vula ku nqambi yi nga ri fambisa tiko a ni la ku nghena ka swona a hi swi tikeni sweswo inkomu fambisani fambisani sweswo kwini a ni la ku nghena ka swona munhu tsandza heta heta yi va ni kuma mahungu yi va ni kuma mahungu so famba ka bye bye
eka manamulele eka minga u ya

ehlekani khalanga na muhumelerisi ka nongonoko wa kahle wa afrika wo vulavula um khalanga ku hlamula xivutiso xa n'wina ka timhaka ta gezi mina loko ni langutini timhaka leti ti va ti lo kunguhatiwa swi va swi tiveka ku sweswi hi suka ka minkarhi leya mikitsikitsi a ri zanga ri famba gezi na gezi ra famba munhu se a swi rivele sweswi lembe ri nga sungula se va sungula futhi ku nga ri khale sweswi um khalanga ku ta va na afcon va fanele va fanele ta va ri kona ta swi twa ku timhaka ta gezi hi ta tlhe swi rivalanyana until va fanele va fana yi biwa yi vuya kaya hi koho laha se futhi timhaka ta gezi ti nga ta va kona and ku ta va ku ri minkarhi leyi se vana va yaka xikolweni inkomo
inkombot pet na muhumelerisi Eh, the Eskom swi Eskom a swi tele ngopfu lomu handle lomu ku na ndhawu yin'wana lomu a a Dugatall a Germiston ku na vanhu lava i va nghenisaka gezi ende vanhu lava hakeriwa n'hweti na n'hweti loko va ku nghenisele gezi i fanele u humesa three hundred and fifty n'hweti na n'hweti ya ku i ku kokele gezi loko u nga humesi ta ta tsema tintambu ta yena. Se swi Eskom a swi tele ngopfu a swi tele swi tele ni hlamale ngopfu loko ni twa mhaka leyi Botpet ya chavisa.
Eh ri xiyile Botpet ya eh timhaka leti ta load shedding eh ha ti vona hi Botpet mara problem. Government wa hina wu endli mistake ye bought pattern la ka ku va teka ti transform leti kulukumba va ti xavisa va ti xavisela vo chayina se sweswiwani hi ku ma chayina ma vuyini a va buli na vona futhi hi bought pattern va hi endlela transform letiya ta khale leti a va ti ri kona hi mhaka ku loko va ka va nga endli swona gezi leri hi nge hi ri kumi ku hetiseka ti transform letikulu va heti yini a lwandle hi bought pattern sweswiwani mehe na tiyiso na swona hi Shadrack Macavelo kwala road days n'wana kokwani Timmeni tata wa Ahlula hi bought pattern se a va endli sweswo ntsena hi ku na swilo swi nga ta famba kahle
sweswo mi yingisela munghana lona fm yi khume timinete ntsena ku bilavura ya khume mm, eh, nharhu wa vona mhaka leyi ni nga ku byela yona ya ku eh, loko yi ku nkarhi muni ku ndleka yini ehe eh, a hi tlanga ti-voice note ivi nkarhi luwa wu fika se ivi swi ndlisa sweswiya swi nga ndlisa mara leswiya swa ku munhu a- a heta nkarhi ka ku mi pfapfa a nhlulo swi ku yini yini hayi um a ho ndlela ku hi ta kota ku ku- ku lemukisa vayingiseri ku swin'wana swi endlaku ti-voice no ta vo yi nga tlangi ku va ku ri yini se swi ya minyisela nga ndla so yo heta nkarhi hi ku rungula ku hi papa mani mani a green farm um hina hi ndli swona laha hi le ku vulavuleni timhaka ta gezi laha um se loko hi vulavula timhaka la ka afrika wa vulavula hi vulavula timhaka a hi vulavuli swa ku ho yi papamani kumbe yini na hina hi va papamani la kambe a hi vulavuli hi swona hi le ku tirheni ntirho laha ku le ku le ku le ku ku le ku vulavuriweni timhaka leti nga hetela ku ti hi pfuna kambe ku na swin'wana leswi kumbexani loko ni tshamini mina ni ri nexe ni a ni ta ku kumbexani lava va hi fambisaka va swi languta um murhangeri wa e f f u tshama a vula swin'wana siku rin'wana a ku um ku na munhu loyi va n'wi vitanaka system controller ka escom i mani munhu loyi a controlaka system leyi loko wo languta wo ya ka lexiya xa xa xa app ya ya ka escom sweswi i fike languta lava nge live kona i ta swi vona ku gezi ku ya hi leswi xi kombisaka a xi se fika na le ka na le ka muhlovo wo tshuka na le ka muhlovo wa yini a xi se xi komba ku tikeriwa kambe hi na load shedding kumbe ku ka xi nga tikeriwi i mhaka ya ku hi na load shedding kambe minkama yin'wana wa swi vona i ri ka load shedding i swi vona ku hi le ka load shedding xi kha xi tikeriwa demand na supply ti ka ti nga vulavurisana se loko a mo tiva ku system controller wan'we i mani kumbexana swi ta mi olovela hi mhaka ku minkarhi hinkwayo loko lava va nga ka vurhangeri va nyika mahungu ya kahle ka cinca se ku va na gezi ri nga ha fambi swona ma swi vona se swi languteni n'wini vulava n'we mi nga kusuhi na vona n'we mi nga kusuhi na valava hi rhangelaka va va languteni mi va vutisa ku timhaka to toleto va ri yini hi toho loko u nga humi xitatimende xa nchumu ku famba kahle kambe loko u ze ku huma xitatimende xikombiso xi lexi hanyaka hi lexi hi musumbunuku ku hume xitatimende xi ku eh Eskom yi nghenise 800 megawatts ya gezi kusuka ka Khusile ka unit leyi a yi nga si tshama yi va kona yi nghenini sini ku lo sala ku yi ringetiwa ringetiwa yi ta kota ku nghenisiwa ka system yi antswisa xiyimo xa mphakelo wa gezi jikijiki ku ndleka yi ku sungula xitiviso xa ku tana na load shedding ku ku ndlela ku mahungu lama ma kahle ma nga ha yi mahlweni a ni tivi a hi mi tweneni ku nwa mirhi yi 0860 002543 n'wana miyingiseri lo nhlekani Hello, minjhani? sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani Vutini. a khensa Timhaka ta Eskom ka ti nga Eskom yi endla ntirho mara yi yi pfa yi nga wu endli like fifty percent ya wu endla fifty percent a yi wu endli. Ni la mina le Ivory hi tekeliwe transformer hi Eskom hi twenty twenty two until sweswi a hi na transformer la transforming ya hina va te hi sixty seven la ka sixty seven ya vanhu ku na eleven ya vanhu lava xava ti-electricity straight lava van'wanyani hi fela vona so a ni koti ku twisisa ku vo va swi tiva ku muti wa so na so na so va breeding lava a va na bokisi lava na bokisi mara yi fike yi teka transformer yi tekela na hina van'wanyani hi fela swidyoho swa lava van'wanyani ma swa swaku swi va swi nga basanga mina hi ve loyali since ku endliwa ivory laniwa hi ri na malembe la kaya hi se tshama na siku na rin'we hi xava august electricity leya buy one get one free hi xava electricity ya kahle ku hume list ya vanhu va ri ku na green list green list ya vanhu lava va hakelaka va va eleven hi wela kwala ka eleven ku na lava va nga ka eh, va ri i-orange list lava va ku va pfa va xava luwa wa migunyate va pfa va xava lowa right ku na lava va nga le ka red list at all vanhu alava a va xava electricity mara hi sola voho a va fanele escom yi famba yi timela vanhu lava va nga xaveki electricity hi le ku xanisekeni ni byele nsinsi twenty twenty two va hi tekele transformer na namuntlha um nkulukumba lisufi i tini hi november last year a ku christmas ra this year hi ta dya hi ri na electricity a yi dyanga hi ri na electricity hi ti layithi ra makhandlele leswi swi nga ri ki safety van'wani hi tirha nsiku hi siya vana andlwini ya ntirhweni mara electricity a hi xava escom wa va tiva vanhu lava va dyaka electricity mahala mara a nga a ti hi panicha hinkwenu se timhaka ta ta ti-load shedding kahle kahle va nga swi kota ku va va swi controla ende la ivory loko ku tekiwa ti-transformer ku zanga ku lwiwa a ho va langutisa va ti na na na migandaganda ta vo va fika va hi tekela transformer va famba hi karhi hina hi xava va te va khansele swikweleti hinkwaswo swa vanhu va la ivory va va sungulele hansi va ta hi tisela transformer ra nanamuntlha hi ku yiwe escom ku khipiwa timali va khandziyisa ti-community vanhu ti-community members yi ya kwale ka escom namuntlha va va byela leswi mundzuku va va byela leswi khanselari wo tata khuluma a tlha a famba mara yena a tshamake ko ena electricity swi vava ngopfu too much and they xiseve u dyela panini loko xi sala xa onhaka mara a hi ri loyana ende va tiva ku hi loyana entiyitsi kambe xivutiso i ku nkama waluwa loko van'wana va kha va nga xavi gezi a mi endla yini a mi nga a mi nga hoxi xandla hikuva hi lemukisa escom ku heyi phela ku na vanhu lava nga ri ku xaveni gezi heyi sweswo swa kutani loko ku ri mina la kaya va ni tiva ti-email ni sende ti-email na ti-email because loko ku humelela va fana sweswi loko ku onhake transformer u fonela escom mm. va ta ku byela ku um ni kombela vanhu lava va xava ti-electricity kahle va ta tala kaya va ta kombela statement hi karhi hi va sendela hi va byela ku a va endli swilo swa swo vanhu va escom mara ku na leswi va nga ta swi endla and u nge suku vhele u tama xibedho u pfuka xa maphorisa u ku ka munhu wa so a va xavi electricity va ta ku dlaya vanhu eyi mara ntiyiso escom yo ya swi tiva because yi khipe na list ya vanhu va eleven yi ku vanhu va hi lava va xavaka electricity va le ka green list wa yi nga yi nga teki magoza ya ku famba yi tekela hi ku i ntirho wa vona wa ku famba

hi ta ri lava njhani va hi tekele transforma because a yi kona transforma se i lembe ra vina ra vuyitirile a ni veriwe hikwala ndzhaku laha ku na lava va le va nga na gezi la ndzhaku ka n'we hikwala tlhelo ka n'we hikwala ivon la ivon lava va xitong manani na mpiso wa xana va ta va kume n'wana tlelele ti-transforma timbirhi hala hansi hala ah. eh.
mazoho ni mi twise swa mina hayi hayi a ni ngo loko loko ku ri van'watipolitiki va ta va mi hembela vo vula ku mi nga ha va vhoteli va vula sweswo phela a va vuli swin'wana a na a na ha mi twa a ma ha yi khomangi kahle foni ya n'wina hello ahe hi ti hi ti seventeen ta ta november nkulukupa lexi a ti khanselara wa hina since ti te ti sixteen hi timhaka ta ku va tiva ku kambela e, e, lisufi i wa ta hi ti-seventy e hi swona ni vulaka so ni nge vanhu va lavo hinkwavo a ni havo lo a vo lo aplaya mintirho leyi va nga ka yona vo lo vhoteriwa swo vula ku a ma ha va vhoteli loko va kha va mi hembela swi olovise sweswo hayi le ku hluphekeni mina wena hi a swi tivi na ku xavela a neme twelve sesi wa mina zero eight six zero double zero two five four three ni mi byela masiku hinkwawo ku ri um van'watipolitiki a va twi hi n'wini

Sweswi van'wana va nga hlamusela ku ku na lava lavaka ku tivuyerisa eh va va na swi as command swa vona na me ni pfumelelana na na swo sweswo ene loko hi vulavula eh both type hi timhaka ta ta loyalty ya vanhu lava va xavaka gezi i ntiyiso i vantsongo vanhu lava xavaka gezi mara escom a yi nge swi koti kumbe yi zama ku at least vanhu lava vambirhi lava va xavaka gezi yi zama tindlela tin'wana to va chipisela gezi kumbe na hina lava hi nga bridge a hi ta navela ku ri xava kumbexana a ndzi tivi ko va mavonelo mm eh na mina na mina na mina mm
eh, hi ku a ku heteleleni na ro hi roxe leswi ri durisaka swona gezi ende ku ri na load shedding a a swi a swi navetisi ku munhu a nga humesa mali a xava ka vanhu vo fana na mina na van'wana lava vo phuta mafekete so hi hi ma- hi marito man'wana eyi mi swi vekise ku yini kwalano mi ri lavo ndla yini Eh, a a ni lavi ku va swi ndla inga ku ni tipfalele handle me me lowo tlhariha ko phela loko i nga xavi gezi ni ku ri ku i fane i hakela service ya swilo leswi i swi kumaka a swi vula vutlhari sweswo kahle kahle hi ku ya hi ntiyiso ya ya ntiyiso sweswo ntiyiso That's why- Van'wana- van'wana va pfula na mabindzu hi gezi ro ra ra ra- ro birijiwa van'wana va ndla sweswo sweswo
e se swi to lava ku kona kwalaya ka escom va zama ndlela ya ku swi landzelerisa botped ku lava va nga hakeleku va zama ku ku kumeka ndlela ya ku va kota ku va va hakela gezi lava va hakelaku va hunguteriwa at least lava va xaviseriwa gezi ri ntsanana ne sweswiwa botped a ka ya hi le fourteen b ka homu ni mimatini um gezi um ninety percent ni vulavula ni nga titsinyingi ka homu ra xaviwa gezi a fourteen b mara laha ni nga kona sweswiwa soweto um maybe i two percent vanhu lava xavaka gezi kumbe va kona at all so mm. swi vula ku vakhegulu lavaya vakokwana wa peti na van'wana van'wana swi ta ndla ingaku no rungula yena no rungula um va va va va na sika ve nge le ku xaveni ka gezi hina la soweto hi le ku ve le ku yi hakeleleni ka gezi leriya ene ku ri ku vo tiholela mali ya mudende ve le ku hluphekeni vanhu lava nga na mali la joni munhu i na ti-room ta yi twelve vanhu va hakela ti one point five mara i tsandzeka no hakela cheleni yinene ya gezi so a ni ta ku vakhegulu lava a va hunguteriwi hi ku ve le ku hakeleni at least ri chipanyana for vona lava va nga ri ku hakeleni escom yi nga leswi yi nga swi nga fanela
kambe kambe kambe a yi le ku ndleni vanhu va le ku vulavuleni hi sweswo swa ku escom a yi fanele ndlela leswi nga swi nga fanela kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini yi nga ri ku ndleni hikokwalaho ka yini va nga vileli ku tikuma va kha va vona ku va tisa ku cinca vona va lava va escom va lava mi vulavulaka hi vona xi lexi xi ndla ku swi vonaka ingaku a va vileli i mhaka ku um tiphesente ta le henhla ta vatirhi va escom va na tindlela leti va kotaka ku kuma mali hi tona ene ku va vona va kota ku kuma mali leyi va yi kumaka ku fane xiyimo xi tshama xi ri hi ndlela yo fanisana na yaleyo ku a ta ta ni hoxela gezi one point five um ni nga ha xavi ti-one point five leti tiya kumbe ti le ku ni pfuneni munhu yaluya vurhangeri nge va lavona hi ha vurhangeri la phakathi ka ndyangu vo ten mi vula wihi ndyangu lowu ni vula afrika dzonga ku sukesa kwele exitungwanini ku ta fika la tekini ra me ni nga ri mbala
hikokwalaho ka yini oho hikokwalaho ka yini mi ku hi hava vurhangeri no mi swi veka njhani sweswo no va mi vula njhani Eh, but eh, mi vona hi ri na byin'wana hi vona ka n'wina personal a hi fikeni swa ku mi tirha radiyeni personal e byi koho hi yo mhaka hi byi koho vurhangeri cancel bot bad me me matimba ni nge koti matimbo bye bye akamswazi bot bad eh ay ko ni nga pfumeli mi ku hava vurhangeri hi na byona vurhangeri kahle futhi munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene fm makombandlela bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543.
Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makombandlela. Un'wana muyingiseri loyi nhleka.
Ahee buti khalanga na lembe lerintshwa. Lembe lerintshwa ni ri ka n'wina papa mi pfukile. Hayi hey kukile n'wina mi njhani? Hayi tindlala ntsena mani kambe hambiswiritano Xikwembu xi kona. Hayi xona xi kona. Amen. ku na murhangeri wa tiko eh, eh, Cyril Ramaphosa na system controller wa ka Eskom va nga va ku va le ku hlamaleni ngopfu kasi tiko ri hava gezi sweswi na
hikokwalaho ka yini vingu va ta hlamala
presidente va hi tivisile va ku gezi swi nga ndlela mi Hi ri hleketela ku mi nga va mi nga ri na rona kwaleni ya ku heleni ka vafebruwari ivi system control wa komba ku ha gezi a hi na ku tikeriwa etikweni ra south africa ni vula sweswi hi vulavulaka se loko gezi hi nga ri na rona sweswi switatimende swa president va kombe ku a hi gezi hi ta va ku hela ka half February na general secretary ya ya mfumo lowu nge le ku fambiseni sweswi yi kombisile ku gezi yi ta swi rivalanyana ku kumeka ri karhi hi xanisa ku fikela kwaleni ya ka vo ku hela ka february um march se sweswi kasi i va mani va fambisaka tiko leyi Lava no vo vutisiwa va nga vulaka ku va swi tiva na swilo leswi hi ku vona va kombisa ku hi na gezi hi na rona ni twa na xitatimende xin'wana xa kumbe ku vulavula ka van'wana va nga komba ku ku um eh, murhangeri u yile a ivory a komba ku a nga swi tivi ku ri va hava gezi la ivory for from 2022 o hlamala la yena ku ku na vanhu lava nga havaku gezi na swi vula ku tiko leri vafambisi va rona Ku xaniseka loku hi nga na kona a va a va ku tivi ku ku ndliwa hi ku vangiwa hi hi yini hi va mani ku fana na leswi xivutiso mi xi vu- mi nga xi vutisa e- e- e- butikana ku kasi why hi nga n'wi kumi munhu loyi a controlaka sweswi na Mm. i problem yi kulukumba ngopfu la south africa lero swi vulavuri swi vulavula kahle ngopfu hikuva ni ku nkarhi nkarhi yo tala ku nghena la swi vulavula swi vulavula kahle ngopfu south africa yo nyiwile hi vafambisi lava va nga sungula ku fambisa loko hina hi hi sungula ku fambisa kusuka kwalaya ivi tiko ri hava nawu vaakatiko va ri hava ku hanya hi vutihlamuleri vaakatiko va hanya va onheriwa lava va nga va onhela va va kumeka va nga kumi leswi swi vonaka ku nga ku leswi va nga onha swona va swi va swi xanisekela ivi ku xaniseka loyi a nga xanisiwi hi laha south africa hi hanyaka kona hileswaku hi xilungu hi sweswo swa vulungu tiko leri ra south africa lava ri fambisaka va ri nyikile emavokweni ri ri hundzuka ku va ri valule a ku na nawu laha south africa nawu wa kona loko mo swi vona security agencies hinkwato a hi sirhelelekangi la south africa ti hana matimba ma ku ti hi lamulela loko hi onheriwile mhaka mi nga onheliwa munhu mi n'wi vona mi ku se hi xa mundzuku hi ya loyi munhu mi nga swi twisisi se mi fanele mi ya rhipota ka mani swilo leswi hi ku munhu loko a ka hanya u fanele a loko a onheriwa ku na loyi a n'wi lamulelaka and a tlhela na ye a sa a tsakeli ku hambiloko ku ri ku ni onheriwile ni vavisekile mara eyi va ni lamulelile nyana ka loyi a nga ni onhela mara loyi a nga ku onhela u ta ku onhela namuntlha wa twa ku vava swinene ngopfu a u pfuka nampundzu wa ha tshoveki nyana hi ya loyi mundeni so hi hanya ka tiko leri va laka laka cluster la mi vulavula kona ni kuza ni miyela i mhaka ku a ni lava sweswo ku hi sungula hi hunda hi ku na mitwa leswi mi vulaka swona mi lava ku tlhelela ka swin'wana hi nga hunda hina kambe um la mi vulavulaka hi koho ka timhaka ta ta ta ta ta ta ku va va nga hi sirheleli mi vulavula ntiyiso ku ku na vanhu va nge le ku hakeleni gezi un'wana i biriji la ka makhelwana a va ndli nchumu hi yena a swi na a ku na xiphiqo a nandu eh, hi ku loko a ko tekiwa van'wani va va swikombiso loko loyiwana a birija eh, eh, swi n'wi tikela a birija swi n'wi tikela ni na ku pfumela ku vanhu a va ta chava na loko ku ri ka va nga ta chava hinkwavo van'wana a va ta chava Eish, matamu kandziyi kahle ngopfu matalo ku ko ko loko munhu a onheli un'wanyana xi va xikombiso xa ku la a nga onhela un'wanyana ee wa swi wa swi wa swi hakela leswi a wa swi hakela leswi a nga onhela un'wanyana leswaku wo wo wo wo onheriwa lava va nga onha va tlhela va va va nga ndliwi nchumu mm. hi yo mhaka sweswi karata ku ko la south africa kasi nkarhi lowu nga hundza loko munhu a onheli un'wana a wu swi vona ku at least u n'wi nhelile mara va n'wi va n'wi va n'wi va va n'wi va n'wi correctile leswiya swo Neve- Nevetwe. munhu muku nemetweni nkarhi wo u nga hi vondoka kambe nemetweni papa ni khensile swinene nkarhi wan'wana
inko makume nharhu timinete kuphila wona ya khume mbirhi nakona ku afrika wa vulavula ka munghana lona fm a humelerisiwe hi ncindani eric mavasa mina ni khalanga pet mathevula eh ni vona vana van'wana va kha va ringeta swin'wana swi nga ndliwa malembe ndzhaku swa sarafina eka ntirho wo tsundzuka bongeni ngema arets mi ta sana a yi ku ngoveni i kwani
ti-problem mi nga na tona ta tiko eh loko hi ku na ku bridger ku na hinkwaswo a no twa nga kumbexana swi ta ve swi ni nyika miehleketo ya kahle yo ni sungula khampani ni ku yo gezi electrical yi dilana na to ti-problem ta swi nga endli mani ni vula ku Eh, swi swi- swi nga endla kambe swi tikomba ungeti lava a va fanele va va va tiyisisa ku swi va na ku va na swiphiqo swi- kumbe ku ololoxiwa swiphiqo sweswo a va na mhaka na swona o a va yi ngheni a va yi ngheni ni twa un'we- xin'wana xivulavuri xi ri laha afrika-dzonga i tiko ri ri roxe laha vaxisati va nga na tipurobuleme to tala ku tlula tiko
ngobeni dzumba na mina na ike ngobeni